Inya dasar kaitu anak wai. Biar ikam badiam wadah urang, jauh lawan kuitan, ikam harus taat wan patuh lawan ajaran agama. Nah, aku tarusakanlah mambaca surat ikam ni nah. Kaadaan ananda di sini sihat wal afiat kadida kakurangan apapun jua. Damikian pula ulun harapakan kaadaan pian di sana ai. Kanapa ikam bisa tahu nak? Abahku nang tarsayang hehehe anakku tu hehehe. Salawas ulun di Banjar, sasain hari ulun sasain bapintar. Napang di Banjar tu bahai kakanakan anumnya bapandir mamakai bahasa Indonesia tarus. Pian handak tahu lah bah, pandirannya tu Jakarta, Bandung, Surabaya. Tapi salawar bakukut. Pukuknya di Banjar tu rami banar bahai. Ada urang nang baulah pasar di tangah jalan ai. Kanapa bisa kaitu? Nang kaya apa urang handak lalu? Di Banjar tu gin bahai ada warung Nol gonol banar. Hiih. Ada nang bangaran Mitra. Ramayana. Transmart. Duta Mall. Pukunya kada kahitungan tu pang bahai. Muntung ulun gin sampai panat maitihinya. Napang tangangat tarus. Sudah dulu gin bah lah. Insya Allah saminggu lagi ulun bulik ka kampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apa nang dibaca pambakal? Tulisan
Mbah Pang apa lagi?
Maksud ulun, tulisan apa kah itu nah? Tulisan apa, tulisan apa jar? Nyata eh tulisan anakku.
Hmm. Maksud pian tulisan anak pian yang sekolah di Banjar kayak itu kah?
Mbah pang siapa lagi? Anakku tuh seikungannya anak sama tawayang. Anak yang menjadi harapan warga kampung, bangsa, wan negara.
Anu pembakalai, hmm. empat betakun. Kenapa? Amun kada salah surat itu surat haminggu yang lalu kalu. Hee, ay. Jadi gawian pian semingguan ini membaca surat itu aja lah.
Apa maksud ikam menyambat kaitulun aku mak? Mau ulu-ulu aku kah? Manyambat aku hanyar bisa mambaca. Kada tahu kah ikam ni bahadapan lawan siapa? Huh. Nah, parkanalakan, pambakal Iban. Heh, siapa nang kada tahu lawan surang? Huh. Urang nang paling dimalui di kampung nang ini. Heh. Eh, amun ada napa-napa, sambat haja ngaranku. Nyaring-nyaring. Pambakal ibat. Eh, tahu kada ikam artinya pambakal ibat tu apa?
Tahu banar pambakal ai. Hmm. Pa artinya pambawa. Ka artinya kasajateraan. L artinya lahir. Jadi artinya pambawa kasajateraan lahir batin ngaran pian. Hen, mangarti tu ikam. Kuitan siapa nang kada himung anaknya bagawi jadi mahasiswa. Saikungannya ha lagi di kampung nang ini. nah, eh, ikam tahu kada siapa nang manggulingakan para sidin bari? Nah, nang menuntut haraga-haraga diturunakan? Nah, nang menyuruh tukang cuntan duit ditangkapi? Nang mambila hak-hak urang halus, tahu kada? Tahu kada ha?
Siapa tu pambakal? Nah,
ikam ni dasar kada tapi pintar, nyatai urang. Nah, eh, sudah tuntung balum gawian nang aku bariakan lawan ikam sumalam? Biris pambakal ai. Partama, tugas menimpil gambar anak pian di balai desa sudah ulun gawi. Bagus, gasan cuntuh wan tauladan urang kampung kena.
Nang kedua, ulun sudah umum akan ka Mik Langgar gasan meundang berataan warga kampung.